Mae ein cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn gyfle gwych i drafod diogelwch ar-lein. Eleni, fe wnaethon ni eich herio chi i fod yn greadigol a gwneud ffilm fer am barchu pobl ar-lein, ac roedden ni wrth ein boddau gyda'ch ymdrechion chi. Felly, ymlaen â ni i gyhoeddi enwau'r enillwyr. Yn fuddugol yn y categori cynradd mae Ysgol Dyffryn Cledlyn. Rwy'n arbennig o hoff o'r ffordd mae'ch ffilm chi'n mynd i raidd ystyr y gair parch. Trin eraill fel hoffech chi gael eich trin. A'ch defnydd ardderchog o odl. Be sy ore, neges neis, hapus a llon, neu neges greulon i dorri'r galon. Gwych. Da iawn.
Mae'r we'n anhygoel! Chi'n gallu siarad gyda ffrindiau a cadw mewn cysylltiad. Mae wedi bod mor bwysig yn ystod y pandemig. Mae wedi helpu miliynau o bobl rhag bod yn unig iawn.
Ond, Mae'n rhaid dangos parch ar-lein bob amser. Parch, respect. Beth sy'n gwmwys yw parch de?
Wel, mae'n syml. Trin pobl eraill fel byddech chi eisiau cael eich trin. Mae rheolau ar y sgrin yn union fel bywyd bob dydd.
Byddwch yn garedig bob tro cyn clicio. Does wybod pa deimladau gallwch frifo. Beth sy'n orau? Neges neis, hapus a llon.

Argh! Fi ffili neud e! Beth am biti roi fe ar y we, pawb cael gweld. Pam lai, gewn ni bach o sport. O la! Diolch ein cyngor er mwyn uno pawb yn gytun a thrin pobl eraill fel byddech chi eisiau cael eich trin. Rhaid dangos parch adref yn yr ysgol ac ym mhob lle, ond yn fwy na dim, rhaid cael parch ar y we. Neges neis sy'n hapus a llon, neu neges greulon i dorri'r galon? Ydych chi'n berson cas a blin? Gofynnwch cyn clicio i chi eich hun.
Yn fuddugol yn y categori uwchradd, am y ffilm ardderchog yn edrych ar y ffordd mae'n gweithredoedd ni yn effeithio ar bobl eraill, mae Ysgol Tŷ Coch. Llongyfarchiade. Mae'ch ffilm chi yn ein herio ni i stopio a gofyn i'n hunain a fydden ni'n ymddwyn fel hyn wyneb yn wyneb. Neges bwysig i ni gyd.

Felly, llongyfarchiadau mawr iawn i'n henillwyr haeddiannol. Gyda ceisiadau o safon mor uchel, roedd y beirniaid am longyfarch Ysgol Bro Pedr, Ysgol Bro Teifi ac Ysgol Gynradd Tregatwg am eu negeseuon creadigol a difyr.
O ble chi wedi dod? Pwy ych chi?
Ah! Cymraeg! Rydym wedi dod o Planed Perffaith! Fy enw yw Parchusrwydd. A fi yw Perffeithrwydd. Be mae'r deau'n rhoi? Olion traed yw'r rhain sy'n dangos lle chi wedi bod. Yr union yr un peth â'r olion traed i gyd yr ydym yn gadael ar ôl pan fyddwn ni'n mynd ar y rhyngrwyd. Rhaid i chi fod mor ofalus y dyddiau 'ma. Ar y planed perffaith, nid oes gan unrhyw un ôl traed i gyd ond negyddol. Rydyn ni wedi dysgu bod yr hyn rydych chi'n ddweud a'i wneud ar-lein yn siapio'r hyn mae pobl yn ei feddwl ohonoch chi nawr, yn y presennol, a hefyd yn y dyfodol. Pan ewch chi ar-lein, rhaid chwarae'n ddiogel bob tro! Beth yw'r gyfrinach? Nid oes unrhyw gyfrinach, rhaid i chi arddangos parch. Sut ydych chi'n gwneud hynny? Yn gyntaf, rhaid i chi barchu'ch hun. Meddyliwch cyn clicio Rhaid cyfathrebu a rhannu straeon mewn ffordd gadarnhaol a bod y fersiwn orau bosibl ohonoch chi eich hun. Rhaid i chi hefyd barchu eraill, a stopio i feddwl sut y gallwch gweithredoedd ar-lein niweidio cyfeillgarwch a brifo teuluoedd. Ac yn olaf, rhaid dangos parch at eich amgylchedd

Yn hollol!
Peidiwch ag ofni, mae'n amser i ni ddiflannu!
Cofiwch, pan ewch chi ar-lein i ymgysylltu, dangoswch barch wrth gyfathrebu.
Mae'r rhyngrwyd yn darparu sawl sianel bositif iawn er mwyn cyfathrebu a dysgu. Ond, mae nifer o bobl wedi profi seiberfwlio trwy cyfryngau cymdeithasol neu blatfform arall ar-lein. Mae bwlio ar-lein yn cael effaith.
Fel arfer, y ffrindiau sydd gennych ar-lein yw'r un rai sydd gennych yn y byd go iawn. Dylai pobl ddangos run parch tuag atoch chi ar-lein a phe bai chi yn yr un stafell. Sut gallwn ddangos parch ar-lein? Hmm, dewch i ffonio Dewi yn digidol. Helo? Parch ar-lein? Hmm. Wel, beth am cofio rhai o'r pethau hyn?
Os na fyddwch yn dweud ef, peidiwch a'i ddanfon. Mae rhai pobl yn ymddwyn yn wahanol ar-lein. Gofynnwch chi'ch hunan, a fydden i'n dweud hwn os oedd y person yn eistedd o'm flaen? Os taw na yw'r ateb, peidiwch a'i ddanfon. Cofiwch bod cyfathrebu ar-lein ychydig yn wahanol. Nid ydych yn medru deall ynganiad, tôn llais, nag ystum pan rydych yn dderbyn neges. Er enghraifft, mae teipio mewn prif lythrennau cael ei weld fel gweiddi neu mae rhywun mewn hwyliau gwael.
Peidiwch rhoi eich gwybodaeth personol i neb. Nid yw'r pobl yn dangos parch os ydynt yn gofyn am. Felly, os nad yn iawn yn y byd go iawn, peidiwch â neud e ar-lein!

Llongyfarchiadau a da iawn chi. Doedd beirniadu'r gystadleuaeth hon ddim yn waith hawdd, felly hoffen i ddiolch i'r arbenigwyr a ddaeth ynghyd i feirniadu. Diolch i bawb a ymgeisiodd am eich syniadau gwych a'ch gwaith caled. A diolch i'r holl athrawon a staff a gefnogodd y gystadleuaeth. Mae'r ffilmiau i'w gweld nawr ar Hwb er mwyn i bobl eraill gael edmygu eich gwaith chi a dathlu eich llwyddiant chi.
Helo, Salia dw i a fi yw'r Comisiynydd Plant. Da iawn i chi gyd sydd wedi cymryd rhan yn y cystadleuaeth eleni. Dwi wedi gweld actio arbennig, slogans clyfar ac animeiddio cŵl iawn. Dwi wedi gweld negeseuon pwysig iawn am fod yn garedig ar-lein, i gymryd amser i feddwl cyn postio ac i beidio dweud pethau ar-lein na fyddwch chi'n hapus i ddweud off-lein. Roeddwn ni'n hefyd yn hapus iawn i weld chi'n sôn am gadw gwybodaeth personol yn ddiogel a meddwl am sut mae eich holl weithgareddau ar-lein yn effeithio ar eich footprint digidol. Dwi'n siŵr bydd llawer ohonych chi'n gwybod bod gan bob plentyn yn hawliau. Dyma'r pethau sydd angen, angen arnoch chi i dyfu i fyny yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Mae'n cynnwys hawl i fod yn ddiogel, hawl i breifatrwydd, hawl i gwrdd gyda ffrindiau a hawl i gyrraedd eich potensial. Mae angen i'r we i fod yn lle lle mae'r hawliau yma i gyd yn cael eu parchu. Mae'r we wastad yn tyfu a newid a bydd yn cario ymlaen i wneud hyn. Ond, er bydd y we'n tyfu a newid, gyda phlatfformau newydd yn cael eu creu trwy'r amser, bydd y negeseuon rydych chi wedi rannu yn eich ffilmiau yn wir ac yn bwysig am byth. Diolch i chi am eu rannu nhw, a llongyfarchiadau am eich gwaith arbennig.